Так, мин тагам, короче. Короче, бу тапшырдан бер кеше исән чыгачакмы, юкмы? Монысы, конечно, сорау. Юк, монда бит уйга уятсыз нәрсәләр генә керә. Вы запикаете потом? Червяк, что ли? Уф, куркам мин. Бизәкләр юкмы, пожалуйста, әйтегез. Поменьше можно? Ну,

О, башы урта мин прям җиннарым тырпайып бастым. Салют, дуслар! 8 март уңаеннан без гүзәл затларыбызга төрле сынаулар бирергә булдык. Ничек алар аны узар? Нинди куркыныч биремнәрне үтәрләр? Барысы да хәзер билгеле булыр. Киттек!

Бу... Бу бүрек. Чәч. Тешләмиме ул мине? Алмаз абыйның кепкасы. Э, нәрсә дип атала инде? Баш киеме? Нәрсә бу? Ай, блин! Ой-ой-ой. Дюжинлы әйбер. Ну, бу исән түгелдер инде. Исән әйбер бай ятмый бит инде. Бу һәм бу бу, бу башка кия торган берәр төрле баш киеме. Хәзер анда ниндидер юнлы нәрсә. Штыр ди бит әле ул. Анда ниндидер хайван име? Кем белгән инде, давай. Туктагыз, ул мин аның тавышын ишеттем. Йөри бугай ул, исән бугай ул.

тарелкада теләсә нәрсә булырга мөмкин аны бит тотып карарга кирәк нинди икәнен әйтер өчен уф аллам ниндер сосискага ошаган тәлинкәнең өстен бә Фу. Бу. Бу. Сосиска. Салкын, ниндидер салкын, юеш нәрсә. Юк, монда бит уйга уятсыз нәрсәләр генә керә. Исе дә бик тәмле түгел. Бу ниндидер корнишон. Хәйтәм, хәзер.

Сосиска похоже была, да? Ай, ну, ул бер генә урында тора бугай. Ой, короче, э, сосиски ич бу. Ага, тәлинкә бар. Значит, бу я үлгән, короче. Короче, тәлинкә эчендә утыра алмый бу. Уже хорошо, э? Фу, шулай бер штук. Шул что ли реально? Йо, бу кыскара. А, бу сосиска. Вы запикаете потом? Ой! Ә мин башта весын тикшереп карыйм әле. Балык тоткан да кирәкме бу әйбер? Нәрсә? Юк, мин куркам. Тешли тешләми бит инде. Юк, тешләми. Червяк что ли? Бысымы, сымы?

Короче, короче, иптәшләр, бу бомж пакет. Уф, куркам мин. Бизәкләр юкмы, пожалуйста, әйтегез. Мин шул куркам. Бер кайчан да менә катнашырга теләмәгән инде конкурста. Мин куркам. Аскаракча. Бер киеп кара, лучше бер бармагым белән резко гына киеп кара.

Токмач. Әкрен. Кая соң ул? Нәрсә тешләнгән? Лимон что ли? Монда э, пыяла ниндидер тәлинкә. Һәм эчендә ниндидер лайлалы әйбер. Нәрсә икән әйтергә кирәкме? Бавыр. Әйткәнче тотасыз что ли? Белмим мин. Нәрсәдер йомшак, анда ниндидер хайван. Җитте инде. Анда ниндидер хайван. Ә, желе монда, желе. Дип узаконлай бермесең? Фу!

Юк, ә, шулай кызык булга шундый рәхәт. Бу. Бу ә, холодец, бу ә, ниндидер желе. А, у, у. Ә, бу лизун. Нәрсә бу? Бу

Бу зубной паста түгелме? Разбавленный. Кефир. Кефир ма? Мында ха иң куркынычлы булырга тиеш. Бу ниндидер җылы әйбер. Горчица исе килә. Мына да горчица исе килә әле. Икесе дә бертөрле була ала монда? Юк. Бу берәр жесткий әйбердер инде. Соң иң соңга калгач. Кока-кола. Угу. Еще торган әйберләр мисең? Еще торган әйберләр. Ә шулай гына ярыймсың иснәп кенә карарга? Бу соевый соус. Э, васаби. Бу ролл исе килә, короче, монда. Пепси. Кола. Кола. Ну, мята бу, нәрсә бу? Мята, мелиса. Мына тишегеннән күренә әзрәк. Тозлы су. Катык. Бу бигрәк куәтле. Зөлфәтнең сәмәе мәллә? Бу тозлы су. Кәхвә. Үзем белән алып китәм Кока-кола, кока-кола, ша-ла-ла-ла. Акусам. Монысы кайнар әйбер.

Ни мондый бер эшкә. Алкоголь беткәнме? Авызына шәй кыйтырган эчемлек. Сез дурак что ли? Фу. Уф. Э, Берәр нинди чесночный әйбер что ли бу? С- Просто вода. Горчица. Горчица. Бу просто су?

Фу. Юк, мене бельмі. Тус. Просто тус і су. Бу кушылган бит. Сы эз генә калган или ул эз идеме? Фу. Бу дару бит.

Тизрәк. Профессионал. Антарктикада нинди генә кошлар яши ала? Ә, Салкын канлы. Ага. Кечкенә генә садикта бөтен дөнья сыйган. Кечкенә генә сандыкта бөтен дөнья сыйган. Нәрсә ул? Кечкенә генә сандыкка бөтен дөнья сыйган. Тавышмак. Бер, ике, өч, бишкә кадәр саныйбыз да сугабыз. Бер, ике, өч. Акча. Урманда нинди энәле җәнлек яши? Бер, ике, өч, дүрт, биш. Куян булсын инде. Тәрәзә нәрсәдән ясалган? Бер, ике, өч, Агачтан. Ундүрт яшьтән соң балага беренче тапкыр нәрсә бирелә? Бер. Ул бешү мөмкинлеге. Буратинаның әтисе кем була? Бер. Ике. Карло бабай. Итальяннар нәрсә ашарга ярата? Бер. Фетучини. Самолетны кем йөртә? Бер. Ике. 3. Капитан. Антарктикада нинди генә кошлар яши ала? 1. 2. Аюлар. Кечкенә генә сандыкка бөтен дөнья сыйган. Табышмак. Кечкенә генә сандыкка бөтен дөнья сыйган. Карта. Урманда нинди җәнлек, э, җен, энәле җәнлек яши? Нинди энәле? Энәле җәнлек яши урманда. Енот. Тәрәзә нәрсәдән ясалган? Агач. 13 я- а, 14 яшьтән соң балага беренче тапкыр нәрсә бирелә? Бер. Шалбан. Буратиноның әтисе кем була? Бер, ике, өч, дүрт, биш. А, Итальяннар нәрсә ашарга ярата? Бер, ике, Фокачча. дөрес. Бөтен кеше

Бер, ике. Ёжик! Тәрәзә нәрсәдән ясалган? Бер, ике. Стеклодан. Егет яшьтән соң балага беренче тапкыр нәрсә бирелә? Бер, ике, өч. Табыш, э, табы, э, та- Дальше. А, Буратиноның әтисе кем булган? Бер. Э, Карло. Карло. Э, итальянда нәрсә ашарга ярата? Бер. Ризык. Все, правильно, молодец. А, больно же. Конечно. Самолетны кем йөртә? А, Бер, ике. Пассажир. А, блин, вообще уртрасыз. Антарктикада нинди генә кышлар яши ала? Б. Пингвиннар! Буквой нельзя использовать. Өченче сорау. Кечкенә генә сандыкка бөтен дөнья сыйган. Табышмак. Кечкенә генә сандыкка бөтен дөнья Китап! Букву П нельзя использовать. Бу бишенче сорау. Тәрәзә нәрсәдән ясалган? Бер, ике,

Әтисе! Агач! Итальяннар нәрсә ашарга ярата? Э, креветка! Самолетны кем йөртә? Бер. Летчик. Антарктикада нинди генә кошлар яши ала? Пингвин. Басма! Сез кышкырсаң гына саныйсыз что ли аны? Урманда нинди энәле җәнлек яши? Кер э. Тәрәзә нәрсәдән ясалган? Ыяла. Өлгер яшьтән соң балага беренче тапкыр нәрсә бирелә? Ас ас орт. Ярый дәйдә. Асорт. Буратинаның әтисе кем була?

Ә, Антарктикада нинди генә кошлар яши ала? Бөтен. Кечкенә генә сандыкка бөтен дөнья сыйган табышмак шундый. Нәрсә ул? Кечкенә генә сандыкка бөтен дөнья сыйган. Бер, Бөтен дөнья. ике, Китап. Букву П нельзя использовать. У нас урманда, сразу еще не додумаешься. урманда нинди энәле җәнлек яши? Э, Бер, Ёжик. Ә, тәрәзә нәрсәдән ясалган? Б. Ә, агачтан. 14 яшьтән соң балага беренче тапкыр нәрсә бирелә? Документ. Буратиноның әтисе кем була? Ә, әтисе. Бер, ике, өч. Карлсон. Ә, итальяннар нәрсә ашарга ярата? Ә, Бер,

Итальяннар нәрсә ашарга ярата? Токмач. Самолетны кем йөртә? Очучы. Антарктикада нинди генә кошлар яши ала? Пингвиннар. Кечкенә генә сандыкка бөтен дөнья сыйган табышмак. Бер, ике. Карта, карта булсын. Урманда нинди энәле җәнлек яши?